okay right inhlekani la niqingweni hello
mfokile ikona minjhani buti quinty hi pfukile a mi twala mi ri ku smayileni mati munhu wa n'wehla loko a smayila i twala hambi hi nga n'wi voni ku i na n'wehla
inkomu Eh, ni ri loko ni va fonela a ku twala xanu moya ku twala the quintinizer na siponono oh mata ma oh mata mata wa ku- ah, mata wa suwana hi ta mi tala swin'wanyana ma good friday leyi mativu ku va mi pfule xiyani mowa mi yingisela hina inkomu ah mativu na timbuti ti nga hela hi ta mi xavisela a hi ta mi nyika ya hi xava yin'we hi mi nyika mara hayi bera ta ha yi kumeki mani a va ra kahle ne ni ti herile
hi loko vanhu va chaya ku xa mbuti va nga ti herili hinkwako la kumbe xipano ni nga va ya na nyimpfu hi ku halani okay Ah, Eh, ani- mo ni sukela sweswo ha ma ni sukela straight serious ne okay eh xiponono hi lava yini va hina eh eh va chuhisinyana a ku na hungu ro chavisa n'we mhani yima ni mi tlangela leswi hi nga mi khomela swo mi ta yingisela mi twa hungu ra n'wehe va kandziyise va kongomisa hungu leri ka n'wina njhani vahaxi na vayingiseri va three six three two six three um loyi a vulavulaka i khataza maxele wa ku huma nkongo Um, the reason why ni tsalele ka hi tshemba wena a ni lava ku khensa mana mina na ntsongwana ya mina um ku va va ni tsalela na n'wana loko ni ri ku koropeni kwahala pitori um na swi tiva ku a swi olovi mara voho va swi endla va nga heli mbilu a ni se tshama ni twa na siku na rin'we va ni gungulela kumbe se va vula ku ri va karhele ni ri ni khensa swinene ka leswi va ni endlelaku swoho a swi ngo va boha mara hikokwalaho ka rirhandzu leri va nga na roho va le ku swi endleni um a ni ta ku ka mhana mehe gabaza nkhwaxo kwale nkonkowa ni khensa swinene ni khensa ni vuyelela inkomu
um eh, mhani khwaxo
mi ma twile marungula la muxonga hmm, mo tsokombela hi ma twile Eh, hayi leswi mi nga ma twa mi nge eh, i rhanga hi xavisa loko hi vuya se mi ta kota ku mi angula mi nga fambi mi nga fambi riqinghweni na leyo inkomu hi swo khomisana okay okay swi endla ku ri mi kamba kumbe mbirhi mune timinetse yi bilawara ya mune um mhani um nkhwaxo inkomu ha ah, se hi vuyile mani hi khomeleni ku va hi a hi lava ku mi kota ku mi ma ha tiphina hi n'wayitelo na swin'wana leswi ha se eh, hi vuyile um mi n'wi tweli um eh, lowa n'wana ku i ri yini um n'wana i le ku khenseni swinene ngopfu um i ri mi n'wi salela na n'wana hileswaku ma tiva And loko a vuya kuma kun'wana loyi i dyondze swo tala ngopfu ka n'wina i kota no vuma tinghoma ta kereke teta ta ku hina ya nyamala ka yesu a ha ri ntsongo wa ti vuma n'wana hi mhaka ya n'wina mativa eh, eh. i tiva na swiphato mm, swa vantsendzeleki a ah, mi rini ka mani hinkwaswo hayi a ni na marito a ni nga swi hleketani o oh,
mativa mativa ku hi ku amira mina ma ri mo swi ndla ku fana loko mi hlaya vumbhoni kerekeni leswa bya ku ameni vazalwani ma to a na marito mara xikwembu xi ni hutele moya wa ku ni kota ku ma ze ma va kona se xikwembu hi lexi a mi hutela xikwembu xa radio xi ri vanani na marito la ka radio mani khwaxo yanani mahlweni
ina va ri nga hleketi ku ri ku nga va yena loko va ku ku na loyi a lava ku ku khensa no hleketa ku ri kumbexana i un'wana wa vavabyi kwale tliliniki mara eh. ku ri e so hayi a ni tivi xikwembu xi kahle hmm. xi kahle xi xi ni nyike yehe xi ni nyika yehe a ni tiselani ntukulu ma swi vona Mm, Eish. na xi vula sweswi nkarhi hinkwawo loko ni vuya na swi tiva ku ni vuyele ntukulu ena mi xi tovi mi a hi swona a xi to- a xi toviwi lexi Hey. vulavula na xilungu loko xi rila xi nikwa remote ya tv na xilungu Eh, ah serious ah, xi toviwi. loko xi rila a matsengo mi xi to a mi xi chavisi hi homu hu homu homu homu mi xi ni nga remote ya tv ha swona e xi vona tichanele ka xi miyele n'wana wa masiku lama i miyetiwa hi tipopayi lava xikhale va miyetiwa hi tihomu
owe khensile mani rhandzi leri mi ri kombaka ma swi vona ku wa ri vona naswona swi n'wi khoma kahle leswi mi n'wi khomisaka swo yana ni mahlweni mi khomisana hi ndlela yaleye xikwembu xi mi pfuna xi mi katekisa inkomu khensa na yena ka swi vona ku fane ya khensa ni nga si yisa ma swi vona ene xivongo xa n'wina xa ka nkhwaxu ni tiva va ri vanhu vo hanyeka that's why loko mi vula xivongo ni vene ku ha na swi tiva ku vanhu vo hanyeka lava mm. i vanhu vo hanyeka va ka nkhwaxu ni swi tiva ngopfu mi ni swi tivaku mina Mm. Mm, ku nga misava hi mbuti quinty ma swi vona mara leswi mi swi vulaka ma tiva swe swa ni ta hlamberisa mi ya tiva se no tiva ni nga ku le xiluveleni xa hosi i xikwembu kwale tilweni le a Eh. ma tiva loko a swi ndleka Chavukele hansi sweswi ni chavukela hina vini va misava e vinyi va misava ma swi vona mara Eyi. ah mi hi pandzela switandi ka hi ngo dya mbitsi Eyi, mi ta mi ta xi mi ta xi kuma mani, mi ta xi kuma switandi. hi ngo hlengiwa timali to ka hi nga ri na tona ku hala ka ngo ta hlengiwa na Ah, a ku tshembi nchumu. Yo ti nyikela munhu misava a tshama. exi mativa loko xa mbuti ve ri hi lava mali ya mbuti Ah, leswi na mina mbuti hayi hayi tata mani ugwashi yi ta kwaxa kwaxa switandi kwala eyi kensiye no aken emoyeni maswo hi mi tlangela nghoma ya elias baloyi loko a ku manana wa nkoka ka risimu ra kona gon double plan la ka risimu ra cloud kickers local mix bring on the night um eh, sibonani ku na filimi yin'wana ya

mi 15 mi mbala uniform yo karhi mi mbala na ribbon to karhi se i fike tshama layani eh un'wana a tshame ka xitulu xin'wana un'wana a tshame ka xitulu xin'wanyana loko tshika ku laveka swin'wanyana swiponona um eh, va ta va ta vitana wena eh, eseat filler va ku um eh, baloyi eh tanani mi ya eh mi ya mi ya hi mi rhuma mi ya endla yini le ya backstage so swa ku taniya taniya se hala kaya a hi vuli ku ti-seat fillers mara lomu ya vo america va swi vina ti-seat fillers ene loko ri seat filler xipano- leswi hi swi vitaka rent a crowd yes eh and loko ri seat filler loko u ta ti celebrate eh wa ta wena siponono mina ni seat filler if ki tshama kusuhi na mina a va pfumeli ku mina ni vulavula na wena ngopfu eh na loko a ni ku na van'wana u kuma ku se va vona ntombi yi ri kahle a va pfumeli na ku yi gangisa loko vo swi vona ku i tele laha kasi ma hola ma rent a crowd i sit feel hala america hawu madoda i kona ka filele yako kombisa ku humbelela ya ha ri na mhaka ngopfu ntsena swi tikomba ku hi humelerile i mandlelo ma kona se yi acte yi khile rolo mandlelo ya kona ya yi nandziha ngopfu film ya kona swiponana i ya ya yi langutisa va ri Seat filler ya yi kahle Ni ta yi swinene zama. Eh, i ya a gangisa hi xifanindo xin'wana xi ri seat filler mara xi nga vuli ku a xo va seat filler xi ku xi na timali xi hi ku chava ku vona ku xi gangise celebrity mona yi pfumela Hawu, madoda. ya okay hluphanyana leswo gangisa gangisa gangisa gangisiwa boy ku gangisa mani why mi nga pfumela hi ta lembe mi nga gangisanga Hmm? ye e ri hela laha mi nga gangisa munhu e o mi nga rivala kambe mi nga rivala ni u nga ha swi tivi
va ka mhani loko ma hetelela ma gangisa va ngize mi va wa riti yo kahlekahle vanhu lava vanhu lava va ni tekeli nhlokweni swi lo yini kahlekahle mo tsaka va mi ponisa mani i mindzingu vanhu lava a ah. oh, yeah. yeah.
lava nga rhumela mavonelo ya vona xikwembu xa radio ka siku ra namuntlha vatwa loko karhi ku khensiwa emoyeni osborn hobzani u ri swa kala ku khensa mutswari a hahanya mhani nkhwaxu va katekile swinene xikwembu va xi va hlayisi va ya mahlweni na ntirho wa vona lowunene ni ri kona ka mhinga zone three clean madala a ku ha mhani nkhwaxu swa khenseka ku kurisela n'wana kerekeni Eh, hi proud hi vamhani vo fana na n'wina van'wana lava nga rhumela eka siku ra namuntlha but victor mutswari u khensiwa a ha copeta sesi u ndle mhaka ya kahle ku khensa mhani buchamasi va ku swi kahle ku khensa mutswari ka swilo leswinene leswaku endlela ku endlele ai a swi endleke ka wena tanihi n'wana mhani na vona loko va nga ri na marito henhla ka xikhenso a ni soli hi ku va swi tiva ku va ta ndlela ntukulu swi ta va wundla na vona amen but khazi kumbe khazi wa ka zeke xiandla famba xiandla bodla ntwana no bila kumbe njhani va haxi um xikan'we na muhumelerisi mativa swa tsakisa ku hanyeliwa mutswari wa xisati u na rirhandzu swinene unfortunately hina a hi hlangananga na swona hi ri aka sesi a va khensi ku ya mahlweni mutswari wa yena i mikateko lowukulu va vula sweswo yi khensile ngona mi nga kota ku rhumela mavonelo ya n'wina eka siku ra namuntlha ma swi vona ke sweswo ve ri munhu i khensiwa a ha copeta a ha hanyanya a ha vona swa misava leyi a ta kota ku tinyungubyisa na yena hi sweswo ka swi endla ku munhu a mila timpapa ta kahle sikonolo wa swi vona ke ya mhm okay ya a famba sikonolo a famba